ũrĩ mũthuri angĩkorwo ũhetwo kĩwango gĩa gũkorwo wĩ cibu Mm. nĩwe cibu wa itũra rĩu Mm. niĩ ndinarega Mm. nĩwe cibu wa kũrĩa Mm. ũtindaga na andũ Mm. arĩa wathaga Mm. but ndũngĩũka ku mũciĩ ũikare ta cibu Mm. ũtwĩrage rũgamai karai thĩ kaĩ no hinga mũrango wa cibũ rĩu ingĩra ũrĩ mũthuri wa mũndũ ingĩra ũrĩ ithe wa ciana nigetha andu aya uhote Mm. kwaraniria nao uhote guteithania nao Mm. na rĩrĩa twathondeka ngapu ĩno itũ na ciana citũ Mm. ĩtũmaga tũraihanĩrĩrie mwana ũyũ wakwa na angĩgakorwo na ũndũ Mm. arenda kũnjĩra Mm. mwana ũyũ wakwa arĩ na guoya Mm. tondũ tũtihotete kũnyitana Mhm. ndimũhete kanya ga gũkorwo nĩ niĩ ithe Mm. atĩ no akorwo arĩ open

Mm. nĩ mũndũ ũrĩa athire kũria Mm. na kũrĩ mũndũ ũrĩa uma wa bata na mũndũ ũrĩa uma ũngĩmũteithirie Mm. auma ndathi wao Mm. aima mami wao Mm. ĩkĩo ndĩrera andũ ona tũkĩrutaga mawĩra marĩa tũraruta Mm. ĩtĩkĩra kũhe bamĩrĩ yaku ĩ priority ya mbere Mhm. Mhm. bamĩrĩ nĩ kĩndũ kĩa bata Mm. mecirie rĩrĩ ona waheo rutha Mm. ĩcirie andũ aya kũmarehe hakuhĩ Mm. ĩcirie kũrĩanĩra nayo Mm. wĩcirie gũikarania nao Mm. nĩgetha ũkamathoma nĩgetha ũkamamenya wega Mhm. atige gũtuĩka atĩ andũ nĩ aku na mahana ageni niĩ njĩraga mũtumia wĩ wothe Mm. hata kama nĩ Mm. wandĩkĩtwo Mm. ndũkae kũriganĩrwo wĩ mũtumia wa mũndũ ndũkae kũriganĩrwo wĩ nyina wa, wa ciana Mm. tondũ ũndũ ũrĩa kũrĩ na ũma nĩ ũyũ Mm. ona wandĩkĩtwo na wabici ũrĩa ũrutungataga Mm. either nona nĩ ndĩmeraga ũndũ mona korwo wandĩkĩtwo korwo ũrutaga ũkaruta wĩra wĩ ndagĩtarĩ Mm. gwaku mũciĩ ndũinũkaga wĩ ndagĩtarĩ So that, that is true. inũka wĩ mũtumia wa mũndũ Mm. gũkũ mũciĩ gũtirĩ andũ marenda gũthondekwo Mm. apana arĩa magũthondekagwo mauma na kũu uma Eh. gũkũ gũtirĩ andũ marenda mwarimũ Mm. mwarimũ auma na kũu kĩrathi uma Mm. koguo gũkũ waingĩra mũrango-inĩ wa gwaku curia wabici icio ingĩ ciothe ũcihinge ũhingũre wabici Mm. ĩrĩa ĩngĩteithia ciana ici Mm. ũhingĩre o wabici ĩrĩa ĩngĩteithia mũciĩ ũyũ Mm. nĩgetha mũciĩ ũyũ ũhote gũkũra Mm. na gũthiĩ mbere kũu nĩ oige na athane but akinya mũciaririkane Mm. mũtumia nĩ agarũka mwena ũyũ ũngĩ nĩ kwĩ- Mm. nĩ kwĩnyihia wĩnyihagia Mm. no nginya wĩnyihie Mm. angĩkorwo nĩ ũrenda mũciĩ ũcio ũrũgame Mm. no nginya wĩnyihie Mm. tondũ wathi mwarimũ mũtu- mũthuri ndangĩgwathĩkĩra ũrĩa mwana wa cukuru agwathĩkĩire yakwĩra ateng'era rĩu wĩra mũthuri ateng'ere ateng'ere Mm. gũtingĩhoteka Mm. koguo no nginya woka mũciĩ ũririkane niĩ nĩ mũtumia wa mũndũ Mm, na nĩ kũrĩ watho ũkoragwo igũrũ rĩakwa mm, nĩ njagĩrĩire kũnyiha mm. rĩu nĩgetha njathĩkĩrio